Reġa' wasal il-ħin għal buskuttin ieħor, nittama li tinsabu tajbin u nittama li se tibqgħu miegħi flimkien mal-mistieden li għandi illum, mistieden interessanti ħafna, tarawh waqt il-programm tagħna Calamita, kellimna ħafna fuq il-kantanti tal-passat, imma llum se niskopru aktar Min hu di, min hu dan il-personalità li għandi miegħi? Tinsewx tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-WhatsApp fuq 98127676 Mela morru għas-sigla u mbagħad ngħidilkom min huwa l-mistieden tiġa ndunajtu min isegwi kalamita tiġa jaf min hu.

Il-mistieden tiegħi huwa David Adduz, ir-Rock and Roll. Kif aħna, Dave? Mhux ħażin, mhux ħażin, u grazzi talli stidintni u nistieden is-semmiegħa biex jaraw din u jkunu jafu ħafna fuqi. Illun ilun ħa niksfu l-borom. Illum mhux il-borom biss ħa niksfu. Isma' tinsiex dan jidher fuq il-paġna ta' Kalamita u fuq Smash il-Ġimgħa fid-disgħa u nofs biex il-mara tgħidilha Jew taraw xi ħaġa oħra forsi? Jew nkella toħroġ il barra mid-dar. Għax jien għandi feeling li għandek tliet ijiem biex terġa' tidħol lura d-dar. Jekk mhux tlieta tnejn ta' u daħlek.
Timmissjak. Ma naħsibx jien, le niċċajtaw. Mela nsellmula minn hawnhekk ukoll. Dejf, kont imqareb meta kont żgħir. Nimmaġinak. Fej ħaddieħor ma kontx. Però ma kontx minn dawk il-kwieti. Jiena kont bniedem jgħidu, għax meta tkun żgħir ma tindunax. Bniedem qalbi tajba ħafna. Jien ma naħsibx għalija nnifsi, naħseb għal ħaddieħor anki għall-għadu tiegħi. Però lill-għadu nżommu fil-komma. Noqgħod attent. Jiena twilidt fit-tmintax ta' Settembru tal-1900 u 49. Propje twielid fil-ħmistax, imma peress l-Arċipriet tal-Furjana ħa żball u għamilha tmintax. Jerġa'? Iva.
Ommi hekk tgħid. Jien kont l-ewwel tarbija li twielidt Sal-Luqa.
Ukoll? Iva.
Iva. Il-laħwa. Ommi kienet bija fejn hemm id-depot illum, hemmhekk kien l-Isptar Ċentrali. U minn hemmhekk Ixxiftjawhom meta lestew sal-luqa u ommi wilddet lili. Tant kemm hu hekk missieri kien l-Awstralja. Kienet qed tistenna l-accommodation biex titla' ommi, jiena u ħija. U mbagħad meta twillidt jiena riedu jsemmewni luqa. missieri mill-Awstralja bagħtilha ittra qalilha niftehmu se nsemmuha dit-tarbija għax ma kinux jafu jekk hux tifel jew tifla, jekk hu tifla nsemmuha Grace għax missieri żabbari, qal tal-grazzja, u jekk hu tifel x'taħseb insemmuh David, hawn l-Awstralja tgħidx kemm hawn ismijiet David u jogħġobni ħafna, qaltlu iva nsemmuh David. Meta twilidt riedu jsemmewni Luqa. U naturalment qalulha ma toħroġx mill-isptar jekk ma tagħmdux hawn. Jerġa'.
U jiena t-tiju kien jaħdem l-isptar u ommi tgħid illi fil-ħdax ta' billejl t-tiju kien kera karozza u qabbad il ommi tqum bija b'kollox, qabdu l-bixti ħwejjeġ li kellha u ħarbu lej il-Furjana. Fejn kienet toqgħod għand in-nanna għax missieri kien imsiefer. U mbagħad minn hemmhekk morna noqogħdu Missieri ġu lura lejn Malta, dejjem jeqred irid imur lejn l-Awstralja, u hekk ġara. U morna noqogħdu Wied il-Għajn, morna noqogħdu ż-Żonqor. Id-dar hemmhekk għadha. Illum hija hotel boutique. Kienu l-isbaħ żminijiet ta' ħajti, Wied il-Għajn jien, quddiem il-baħar. Kemm kellek żmien?
Meta tlaqna mill-Awstralja kont se nagħlaq tlettax-il sena.
Imma t-tfulija tiegħi jiena qattajtha Wied il-Għajn.
U mbagħad minn hemmhekk morna l-Awstralja ta' tlettax-il sena, biss jiena dejjem, dejjem. Jiġifieri inti mort l-Awstralja meta kellek tlettax-il sena? Iva, u ġejt lura meta kelli tlieta u erbgħin. Tlieta u erbgħin? Tletin sena wara, u x'għedt? Tletin sena wara eżatt. Biss, jiena kont inħobb nisma' r-Rediffusion dik il-ħabta. U kanzunetta li kienet taffassinani kien jisimha Island in the Sun. Ta' Harry Belafonte Jiena kollettur ta' diski, bħalma taf int, memorabilia, autographs tal-kantanti. Biss din id-diska bdietli l-passjoni tiegħi kif jiena rrid inġemma' dawn l-affarijiet. U kont għadek hawn Malta?
Kont għadni hawn Malta.
Flus ma kellix. Kont għadni naqta' tifel. Tlettax-il sena u.
Tlettax-il sena.
Biss dejjem kont nisma' r-Radio Fusion. U darba minnhom konna qegħdin l-iskola u t-teacher li kienet tgħallimna, illum mejta, il-Miss Doris Debono, isibuhom tal-Brighton, minn qabel ma ħriġt mill-klassi qaltilna Malta it's an island in the sun. U mort id-dar u d-diska li kienet qiegħda tindaqq fuq ir-rediffusion kienet Island in the Sun, x'kumbinazzjoni! U bqajt nismagħha did-diska u ffascinajt ruħi fuqha. U jiena ta' tifel li kont ħsibt illi did-diska qiegħda magħmula għal Malta, fil-verità ma kinitx. Biss, meta tlajt l-Awstralja, jien, il-kantant, l-idolu tiegħi huwa ħadd iktar ħlief Buddy Holly. Jiena nġemma' kollox, kollox, kollox ta' Buddy Holly. Kollox li ħareġ għandi. Allura ħalli nieħduk naqqa' lura. Ta' tletatx-il sena tlajt l-Awstralja, kont tisma' Rediffusion. Kont nisma' r-radio.
Ir-radio dak iż-żmien. Ir-radio, ma kinitx Rediffusion. Kellek il-ħbieb. Naturalment.
Meta qalulek il-ġenituri tiegħek isma' aħna għall-Awstralja. Ma ridtx immur. Ridt tibqgħu. Kellek il-ħbieb tlettax-il sena m'int iż-żgħir. U għadni ngħid illi jien, tletin sena ġol-Awstralja, qatt ma ngħid li kont ferħan. Jerża'.
Jilla, jiena.
Jiġifieri l-mara ltqajt magħha l-Awstralja? Iltqajt magħha hawn, meta ġejt bil-holidays. Issa ngħidlek. Ejja, mela ejja.
Issa ngħidlek. Hekk le, ħa niksfu kollox. Kollox, kollox. Kollox. U jiena meta mort l-Awstralja baqgħet iffassinata dik il-kanzunetta Island in the Sun u mbagħad naturalment kbirt daqsxejn u bdejt naħdem u bdejt ninteressa ruħi fil-mużika, jiena la la ndoqq instrumenti la nkanta biss għandi l-widna tajba. U il-kantant illi Kanta Island in the Sun u ħadd iħtah li f'Harry Belafonte. Da Harry Belafonte ma jagħmilx tliet affarijiet, ma jbus fil-pubbliku, ma jrid il-ħadd min jpejjep ħdejh, jew inkella jitolbu awtograf. An autograph from, bl-Ingliż, awtograf mingħand Harry Belafonte it's impossible to none. Tistaqsihx. Biss jiena bdejt inġemma' d-diski, u mbagħad bdejt inkun fuq ir-radio, fuq it-2RTJ, Sydney. Ġol Awstralja.
L-Awstralja.
U mbagħad jiena minn hemmhekk inżilt Malta għax kienu qabduni għal-lieva tal-Vjetnam. Iju, lili kienu qabduni għal-lieva. Konna tlieta U minn daw it-tlieta tnejn kellhom imorru, jien ma ħlistax kelli min jgħinni, u t-tnejn l-oħra marru u sal-lum m'għadhom ma ġewx, qegħdin xi mkien ġol-ġungla għax kienu qatlu. U sadattant jiena mbagħad wara li ħlist mill-gwerra, minn meta ma qabdunix, iddeċidejt li ninżel Malta bil-holidays u meta nżilt Malta, erbat jiem qabel, għax kont domt tliet xhur, erbat jiem qabel ma tlajt lura lejn l-Awstralja, konna nżilna jiena u ommi. Għax missieri kien jibża' mill-ajruplan u mbagħad beda jsiefer ta' spiss. Imbagħad, meta nżilna jiena u ommi, kien hemm il-kuġina, Carmen, qaltli, Imxi mmorru, imxi miegħi il-bibljoteka, għandi xi kotba biex nibdilhom u ħa u ħa niltaqa' ma' ħabiba tiegħi. U dik il-ħabiba illum hija l-mara tiegħi. Jiġifieri inna Tlett l-ma ijiem qabel ħadd Qab, itlaq. tlett ijiem qabel ma nt a Oh, tlett ijiem mamma qabel ma mia, ntqajt mamma eh, mia. qabel ma tlaqt lejla u s-sara, jiena ntqajt mal-mara. U mbagħad mort għandhom xi jum Ġurnata jew jumej qabel ma tlaqt jarġa' lura lejn l-Awstralja, u mbagħad minn hawn u minn hemm bdejna niktbu u niktbu wara. Għax laqas telefon?
Le, huma ma kellhomx, aħna kellna però huma ma kellhomx. U mbagħad indeċidejt li niktbilha, nmiex niżżewġ, u hekk għamilna, iżżewwiġna, ġejt hawnhekk u wara erba' ġim-. Iżżewwiġt f'Malta?
Iżżewwiġt hawn Malta.
U żżewwiġt u. Ġimgħa wara tlaqna lejn l-Awstralja. Bil-vapur, domna tletin ġurnata. U hi riedet tmur l-Awstralja? Iva. Kienet ix-xewqa tagħha.
Hija għoġbitha l-Awstralja, l-mara. Inti le? Jiena qatt m'għoġbitni. Jista' jkun għax mort kbir, forsi? Lanqas, jiena, ħija kien ikbar minni u għoġbitu. Il-mara telgħet, jiena l-mara iżgħar minni ħafna. Ħalliet lil kulħadd hawn Malta. Vero, l-Awsal joġbitha, jiena m'għoġbitnix. Isma' kienu żminijiet diffiċli wkoll. Jien naħseb, ħa ngħidlek għaliex m'għoġbitnix l-Awstralja. Jiena m'għoġbitnix l-Awstralja għax ħallejt il, ħallejt dik il, iċ-ċerta freedom li kelli hawn Malta. Hawn Malta għadna sal-lum differenti minn barra, naqbdu mmorru nippassiġġaw filgħaxija. L-Awstralja ma tagħmilhiex. Għax m'hemmx ta', kulħadd bil-barbecue, għalhekk kulħadd żaqqu kbir. Jien ma nikolx barbecue. Issa. Insellmulhom għax ikun hemm ħafna tisegwuna. Iva, insellmulhom u jekk tiklu l-barbecue għodu naqattent. Ftakru fina.
Ma mhux fina.
Issa daħlin xitwa dawk, le? Da żgur, da żgur, da żgur, hemmhekk daħlin fix-xitwa. Jiena, mbagħad, tlajna l-Awstralja wara ħames snin kellna l-ewwel tifla. xarmejn. Twildet l-Awstralja. Iva. U mbagħad wara ħames snin oħra kellna t-tieni tifla, għax jien għandi żewġt ibniet, Valerie, u waqafna hemm. Waqafna hemm. Biss, mbagħad sirna Australian citizens, it-tfal mill-ewwel se mwielidin hemm. Jiena u l-mara aħna għandna dual citizenship, Maltin u Awstraljani. Ċittadinanza doppja.
Iva, ċittadinanza doppja. Hija tajba ħafna, tajba ħafna. U mbagħad minn hemmhekk jiena bqajt inġemma' d-diski. It-tfal qegħdin Malta? Iva.
Nizlu magħkom u baqgħu. U ma jitilgħux l-Awstralja.
Imma ma jridux jew timponi. Ma jridux.
Ma jridux.
It-tfal Malta u ġbitom immens. Wis probabbli jisma' anke lilek tirrakonta kemm kellhom żmien meta ġew Malta. Il-kbira kellha 14 u ż-żgħira kellha disa'. kbar.
Kbar kienu, imma. Ġifieri raw l-Awstralja x'toffri u raw Malta x'toffri. It-tnej ħadu marru l-iskola tajba, mm. il-kbira marret l-università, iż-żgħira ma marriċ, il-kbira miż-żewġa, iż-żgħira da marra. Kemm kienet diffiċli li mill-Awstralja sa fejn jidħlu tfal li għandek tifla ta' 14 sena u ta' 9 snin jitilqu mill-iskola fl-Awstralja jridu jiġu għaw Malta ħajsibu ħbib ġodda.
Issir twerwir. Trid tbigħ kollox, tbigħ kollox. Trid issib fejn tixtri hawn Malta. Trid issib fejn tixtri. It-tfal, jiena, jiena minn qabel ma tlajna, għax aħna nżilna bil-holidays qabel. Jiġifieri t-tfal kienu diġà niżlu darba oħra Malta. Iva, niżilniehom bil-holidays. Imbagħad. Għamilna morna l-iskola ta' Santa Katarina privata, però bqajt konta bqajna kontakt mal-headmistress, il-Miss Medolo, miskina llum mietet. U meta konna niżlin ngħidilna aħna niżlin għat-tfal biex iżommhomna. U hekk għinet. U konna u t-tfal hemmhekk marru Malta biss. Santa Santa Katarina skola skola privata Pembroke. U mbagħad naturalment il-kbira marret l-università u mbagħad Ltaqgħet ma' raġel għandha u żżewġet għandha tifla ta' tmintax-il sena u tewmin. Għandha żewġ subien għandhom erbatax. Nannu ġifieri. Iva jiena jiena jiena nannu. U naħseb dawk meta jkollok in-neputijiet huma xi ħaġa li ma tixjahx. Dejjem tibqa' żagħżugħ għax tarhom dik l-atmosfera tagħhom. Isma' ħa nsaqsik, u din saqsejtha anke kelli lid-Dulli u Veronika, huwa minnu li It-tfal tat-tfal tħobbhom aktar? Ija.
Niġġenna meta tgħidli t-tifla t-Pegasu tgħidilna hemm wieħed minnhom ma jiflaħx jew inkella weġa' saqajh jew daqs. Nitfixkel daqsxejn, inħobbhom immens. Issa kien hemm xi ħadd kien qalli darba qalli tħobbhom, qalli għax inti meta jkollok it-tfal tiegħek qed trabbi, inti dejjem għax-xogħol, Ħaġġeb il-ħobżna ta' kuljum għat-tfal, għall-mara, in-nisa jaħdmu wkoll, ejja ngħiduha kif inhi. Mija fil-mija li qed.
Allura ma tantx ikollok ħin li tqatta' ħin mat-tfal tiegħek. Meta jiġu t-tfal tat-tfal imbagħad. Jiena xogħli kien dye setter l-Awstralja. X'kien? Dye setter u machine setter. Kont nissettja l-machines. Ġieli bdejt fit-tlieta ta' filgħodu u nispiċċa fil-ħdax ta' billejn. Ġifieri qatt tkun rajthom? Nitlaq jkunu reqdin, niġi lura jkunu reqdin. Żgur. Però kont għaddejjin ħajja tajba. Paga kienet tajba, kellna d-dar tagħna dejjem. Imma kont issib ħin imbagħad tgħid għall-familja. Imbagħad, imbagħad, imbagħad il-Ħadd irrid naqta' l-lon. U wara l-offsinar nipprovaw noqogħdu flimkien jew kellha morru filgħaxija is-Sibt filgħaxija morru għand oħta. Nibqgħu sej, però ma l-Awstralja differenti. Differenti. Ara, ħa ngħidlek. Unut li tgħid mort l-Awstralja għamilt tliet xhur. Għax għal holidays kullimkien sabiħ, anki ġo l-Afganistan sabiħ. Imma li trid tmur u tagħmel l-għejxien tiegħek u tqatta' tletin sena mhijiex daqshekk faċli, taf. Isma' kif qed titkellem ma kellekx żmien faċli. L-Awstralja le.
Ma ġbidnix jien. Naħseb mentalment.
Le, qatt ma ġbidni. Però la qiegħed hemm nagħmel tajjeb issa għax missieri kien qalilna issa la tlajna, la tlajna, nagħmlu sew. Infaddlu u nsiru nies. U hekk għamilna. Imma, imma l-imħabba tiegħi kienet Malta. Jien ma tismanix ngħid kontra Malta.
Tħobbha. Is-siġirat.
Il-Malta jien inħobbha wisq. Għalija aħna nsiefru ta' spiss. Għalija l-isbaħ belt tad-dinja hija l-belt ta' Malta. L-isbaħ triq hija Strada Żakkarija,
Il-għala, għax meta tħares minn naħħa ta' fejn eh, il-parlament biex tifimni, tara il-bib tal-katedrali, xi ġmiel, l-imdina sabiħ immens, immens. Jien noqgħod wit il-għajn, noqgħod zon or point. Sabiħ hemmhekk, sabiħ Imma, għax jiena għattajt fuq l-ATM, il-mara dejla nfittxu kullimkien u mbagħad issa tiljajna wit il-għajn. Mela, Dave, u mbagħad daħlet din in-namra. Tad-diski. Tad-diski, firem. Però, jien, dal-kantant illi ma tistax iġġib awtograf tiegħu huwa Harry Belafonte ħammurna għal ura. Aħna konna Franza, Pariġi, jiena u l-mara u t-tifla u kien hemm ir-Ritz, il-hotel, u dħalt hekk fil-foyer u kien hemm miktub illi Harry Belafonte kien se jkun mistieden għax dak kien tal-UNICEF iż-żmien. U jiena kif ġejt Malta ktibtlu ittra, ittra minn idejja, fejn bgħattnejlu u għedtlu sma' għedtlu jiena idolu tiegħek. Għedtlu kemm nixtieq li jkolli awtograf tiegħek, anke fuq biċċa karta. Wara xahar nirċevi dan. Ritratt minn għand Heri Belafonte.
U fermat. Fermat hawnhekk qegħdin taraw ħabib. U biċ-ċitra.
Ġifieri dan kien diffiċli biex iġib il-firma tiegħek. Impossible to none.
U mhux tal-li ġibt il-firma tal-li kitiblek ittra. Impossible, impossibbli.
U għandi hemm. Jiena liku jiena min jarani fuq l-istazzjon. Imma x'kienet ir-raġuni li ma jħobbx jagħmel firem?
Jien naħseb li jiddejjaq. Jien naħseb li jiddejjaq.
Issa malli dak wasal għandek. U le bad daqshekk.

norilkom. L-albums, l-LPs għalija huma l-aħjar ħaġa li qatt ħarġu llum is-CDs ma fihiex ta' daqshekk preġu. Il-fras għadhom joħorġu. Għadhom iva. Għadhom joħorġu iva, CD.
Iva. Raġu bdew u nfittxin ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. L-unika album li hawn fid-dinja illi jġib ir-ritratt ta' Malta Aha. Mela. Dakin hawn il-kantant miet ġimgħa u nofs ilu, tant kemm hu hekk meta konna fuq Kalamita kien kellimna, lilu u l-Marisa. Bagħtilna recording qed ikellimna, għadu għandi sal-lum. Frank Ifield. Frank Ifield missieru u ommu kienu Ingliżi, emigraw lejn l-Awstralja bħalma emigrajna aħna u dan ħa l-istat tiegħu ta' kantant u kien popolari. Missieru Ivvinta l-Eiffel Pump illi jużawha fuq il-ġettijiet. Meta nsiefru, fuq l-ajruplan ikun hemm l-Eiffel Pump. Dak missieru vvinta. Frank Ifield, mitt ġimgħa u nofs ilu, ħbieb. Hawn hu. Dan huwa l-album illi huwa l-iktar li huwa mfittex. Qed tarawh, Ritratt ta' Malta, hemmhekk, huwa kien qalli jaħseb li huwa n-Naxxar. X'imkien lejn in-Naxxar. Sir Leqji mhux narah. Tara. Issa ntju lek biex. Eħe, ħanara l-qosor knisja tan-Naxxar.
Lili kien qalli illi dan kien iħobb jinżel Malta u dak ir-ritratt li kien ġara kien bagħtu il-wieħed mill-producers ġo l-Awstralja u żammu u meta ġew biex jagħmlulu il-greatest hits Użaw dak ir-ritratt kombinat. Iktar qed inqabbilha mal x'ismu jien il-knisja. Ma nafx jiena.
Tal-Balluta.
Tal-Balluta ma nafx. Għax hawnhekk għandek il-baħar jista' jkun wara dat-trint. Ma nafx. Però lili kien qalli hemmhekk qalli qalli possible. Dik tal-Karmnu għandu jkun tal-Balluta. Tara ħbieb, dak huwa l-iktar ritratt illi huwa il għala. Għax dak ftit ħarġu minnu, dak kulma ħarġu xi mitej. U mbagħad. Biddlu l-cover, għamluh stampa oħra, biss ma' dak bagħatli fergħa oħra tiegħu, tara, iffermat, CDs iffermati. U dawn l-affarijiet lili jafu min jiktibli minn barra illi jiena dawn ma nagħmilx negozju minnhom, ma nbigħhomx. Jiena. Bqajt nikteb il-familja ta' l-idolu tiegħi Buddy Holly sa ftit snin ilu issa mietu kollha. Il-familja tiegħu kollha mietu. Min ma jafx min hu Buddy Holly, Buddy Holly huwa xi ħadd li l-Beatles ħarġu minnhom, Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly. Dan tkellimna fuqu Karamel. Hu ħafna drabi, ħafna drabi. Isma',
Issa biex iġġib dawn il-firem mingħand dawn il-kantant, xi kultant qas tarhom fi triq u tkellimhom bis-sigurtà. Mela le.
X'kont tagħmel? Għax dawn ma ġibthomx ilbieraħ. Għadni nġib sal-lum. Jerġa'.
Skont kif tiktbilhom. Daw jiena dar min għamilux. Imma all right, mela inti ħa tikteb lili, jiena kantant, minn x'imkien ġibt l-indirizz tiegħi. Dik il-biċċa xogħol. Fuq il fuq il.
Issa qegħdin ngħidu li daż-żmien li qed titkellem fuqu inti ma kienx jeżisti internet, ma kien hemmx kompjuter. Jiena l-ewwel darba li bdejt nikteb. Ma tantx kont tidħol Google, tikteb Ġorġ u jtik id-dettalji kollha ta' Ġorġ. L-ewwel darba li bdejt nikteb kont immur is-City l-Awstralja, kont immur il-posta, naqbad il il-ktieb tat-telefon u nsibu minn hemm. L-aħwa. Mela, ma kont ngħid xejn imma, għax inkella iktar ma jirċievu iktar jiddejqu. Allura kont nikdbi, kont nikdbilhom u kont kważi nikteb l-ittra, mhux l-istess imma viċin, li ittra li hija tkabbarhom lilhom u dan u ġeneralment kienu kienu kienu jigdbu. Meta ktibt il-Carlo Santana, issa Carlo Santana ġie hawn Malta. U ktibtlu l-Karlo Santan. Li kien għalli ġi aħna konna msifrin, għetlu kemm id-dispieċini li ma rajtek, xetlu Karlo għetlu xtaqt li kunt għajt miegħek u xkun ngħidlek biex tifferma li ritrat. 15 wara rċevejt ritrat. Il-kantant li tħobb int insejx kien jismu bħalissa. Michael Bolton. Michael Bolton. Oh. Kontu rejtek ir-ritrat tiegħek. Mela, mela. Dak kien ktibtlu personali. Qedlu smetlu hekk u hekk mhux xogħol, dak kien marat. Eh, Minuta naqra, Michael Bolton Mhux bħal dal-kantant li qed issemmi inti, m'għandux all right illum kbir, imma mhux Jiġifieri anke kantanti t'issa, kemm jista' jkun xorta tibqa'. Nipprova iva ħafna drabi, ħafna drabi. U meta ktibt lil Michael Bolton, Michael Bolton kien għaddej minn problemi ta' mentalità, eh? Dak telqitu l-namrata tiegħu kien qed jagħmel ħafna mutetti. U ktibtlu, għedtlu. F'dawn is-saħħtek tiġi għall-aħjar u tkompli ittina pjaċir bil-mużika tiegħek, għidlu jiena wieħed mill-amaturi tiegħek, għidlu dan, għidlu imma nixtieq li kieku jkolli firma minn għandek, għidlu nkun naf li waqaft ftit sekondi ta' ħajtek biex ittihieli. U bagħtuli mill-ewwel. X'ismu bħalissa dak il-kantant għarf kif insejħ tal-opri x'ismu? Joseph? Le, le, le, le. Ikkanta miegħu hawn Malta, l-agħma.
Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Ta' Andrea Bocelli, qiegħda sewwa. Dan Andrea Bocelli, għalkemm ħafna jaħsbu li hu agħma, Andrea Bocelli jara ombra. Dak kien qed jilgħab il-futbol. Għax jiena mbagħad nidħol fl-istorja tagħha. Eh, ħajdi naqas ġifieri tara ombra. Ombra isek qed tara minn ġoċ par. Ok.
Da Andrea Bocelli Kien qed jilgħab il-futbol u kien hemm naqa' ta' ġuvnott u jixxuttja l-ballun u ħadu fit-tempo. Ħadu hawn. U daqshekk. U beda jitlef il-vista. Illum il-ġurnata bħalma qed ngħidilkom jara ombra, ma tantx jara. Allura jiena ktibtlu u għedtlu għedtlu l-vuċi tiegħu hija impekkabbli. Għedtlu forsi xi darba tkanta ma' Tenur Joseph Calleja, fil-verità di kanta. Kanta. U bagħatli. Ma ktibt il-Joseph Calleja u reġa' bagħatli. Joseph Calleja wkoll, ferem. Biss, meta tibda tħares lejn daw l-affarijiet illum il-ġurnata, ħafna minn daw il-kantanti li kitbu li snin ilu m'għadhomx magħna, daħ Rebela Fonte miet, Frank Kajfil miet. Mhux sassibu.
Min tista' ssibu. Issa, ħanajdlek dik. Għajdlek din, mbagħad nistaqsik xi ħaġa oħra. Nhar l-erba'
nista' nitkellem fuq x'ħan nagħmel il-programm fuq. Mela ma tistax. Nhar l-erba' fuq Kalamita jiena ħan nagħmel programm ħbieb fuq Dwayne Eddy. Dwayne Eddy huwa l-kitarrista minnu ħarġu eh, Eric Clapton, ħarġu eh, id-daqqa tal-Beatles fl-aħħar. Dwayne, Eddie, mhux daqshekk faċli jkollok firma minn għandu. Kont ili niktiblu mill-Awstralja data! Il-aħwa.
U ma jirrispondinix. Erba' ġimgħat ilu irċevejt awtograf minn għandu, ħadt pjaċir, ħamest ijiem wara miet.
Kemm kellha tkun għalik. Tara?
Dik hi. Isma', meta nsegwejtek ħafna drabi fuq Kalamita u jkolli interess għaliex inti tidħol l-istorja tagħhom u aħna qisu dik il-naqa' kurżità mhux tkun għadha l-kantant. Imma ftit smajtek titkellem fuq kantanti per eżempju Taljani. Taljani nitkellem, però mhux ħafna. Niktbilhom, eh, u jirrisponduni. Ġifri, minn barra Andrea Bozzella, forsi għandu l-stil differenti. Għandu għandu ħafna kant, jina nġemma diski taljani u koll. U anki Maltin. Anki Maltin. Kolħat għandu l-favorit tijaw għaw Malta. Jina, il-favorit tijaj, pala kantant, għandu vuċi impeccabli. Huwa Freddy Castelletti. u ftit nisimgħu diski minn tiegħu, forsi xi darba nagħmlu xi ħaġa fuq il-Maltin u ndoqqu diski minn tiegħu. Raġel umli ħafna. Mhux xi raġel fih seba' piedi, imma l-vuċi tiegħu twassal immens. U d-diski tiegħu jiktibhomlu Alfred Sisan dak. Forsi b'hekk għandu dik id-diski sbieħ. Diski Taljani għandi ħafna. Autographs għandi ħafna wkoll, kemm tan-nisa u kemm tal-irġiel. Irridu nifhmuha illi t-Taljani u kemm l-Ingliżi meta nsemmu d-diski rock and roll tal-ħamsinijiet bdew tard. L-Ingliżi kienu għadhom jemmnu bl-skiffle. It-Taljani ma kinux għadhom daħlu fil-xena tar-rock and roll. L-ewwel wieħed li kanta biex ngħidlek hekk rock and roll kien Andreano Celentano, Ventiquattro Mille Baci. L-Ingriterra, l-Ingriterra san-1959 kienu għadhom qegħdin jisimgħu l-skiffle ta' anki l-Beatles kienu jkantaw idoqqu l-skiffle għall-ewwel. meta mbagħad fl-1958 iċċaqlqet il-mużika meta l-Crickets, għax kienu Buddy Holly and the Crickets, però kienu ibbiljati bħala The Crickets, meta raw ġiex kitarri u drums ħoss sabiħ jagħmlu u kulħadd ried jmur fuq il-kitarri. Biss qegħdin nitħattu xi ħaġa fuq il-Beatles. Meta l-Beatles bdew il-karriera tagħhom, L-apprenticeship tagħhom saret il-Ġermanja, ma saritx l-Ingilterra, fir-Red Light District. Meta kollha marru hemm, li nafu ta' kif bdew il-Beatles, is-Searchers, Gerry and the Pacemakers, dawk kollha kienu marru l-Ġermanja, Red Light District. Li jiena nista' ngħid fuq il-Beatles, ir-raġuni li marru r-Red Light District għax kienet kollha mimlija prostituti. John Lennon dik riedha. Tant kemm hu hekk waqt li kienu l-Ġermanja, kemm John Lennon u kemm Paul McCartney kienu ħarġu tnej tqal. Għadhom daw it-tfal għadhom ħajjin sal-lum. Qatt ma konexxewhom imma. Anki Ngilbert Ħambidi għandu tifla u anki Tom Jones. Jerġa'. Iva.
U din ma tantx nafu bihom. Imma daw daw illum il-ġurnata possibilità illi ma narġgħux nisimgħu bihom il għaliex għax kellhom outside court settlement. Okay. Daw illum bid-DNA ma tistax tgħid li mhix tiegħek.
Mhux hekk. Allura jkollhom outside court settlement u mbagħad ma nisimgħu xejn iktar. Però ngħidilkom xi ħaġa fuq il-Beatles. Forsi qegħdin taraw di dal-album. The Beatles in Hamburg. Taraw di? Anki l-label Carousel miktuba bil-Ġermaniż. Mela, taraw di? Meta l-Beatles kienu ħadu l-ewwel ta' ngħid xi ħaġa fuq il-Beatles, l-iktar grupp, l-iktar grupp li huwa fenomenu fuq dil-planeta. Tnejn, il-Beatles u Elvis Presley. Bħala single artist, bħala grupp il-Beatles. Meta l-grupp għamlu l-ewwel diska ma' eh, Tony Sheridan, Bqajt niktiblu sakemm miet, kien jgħix il-Ġermanja, il-mara tiegħu għadha ħajja jisimha Nina. Kien jgħix Munich. Meta il-Beatles ġew biex jirrekordjaw l-ewwel erba' diski, il-producer kien Bert Kaempfert, Daw, ma tistax, il-Ġermanja ma tistax tgħid il-Beatles. Il-għala? Għax il-Beatles, jekk tgħidha, jekk xi ħadd Ġermaniż jgħid il-Beatles tfisser kelma oxxenità, eh? Iva. Kelma ħażina ħafna. Allura, daw ħa ngħidlek, daw ħa nisemgħu bihom għal erbat ijiem, ħa ntuhom isem ġdid għal fuq il-label u tawhom The Beat Brothers. Forsi qatt ma kontux taf. Jekk forsi l-kamera jista' jġibha, ara ħa nagħmilha mhux is-soltu, ta' noħroġha minn ġol cover, di għandi iktar minn 50 sena. Taraw hawnhekk hawn il-Big mhm. Brothers. Tista' ġibu forsi f'close, ma nafx. Jista' jġibu. Hekk hekk le, kif inhi.
Tajjeb hekk.
Taraw l-aħħar waħda Beat Brothers. Let narajin jara kulħadd. Taraw il-Beat Brothers l-aħwa. Il-Beat Brothers huma ħadd iktar ħlief il-Beatles. Il-għala? Għax il-Ġermanja bħal mettilkom diġiet irrekordjata fl-1961, jiġifieri din għandha 63 sena dal-album. Mint condition. Ma nġibx id-disk għax perikoluż biex iġib disk. Allura daw tawhom The Beat Brothers. U naturalment din il-mbirka d-diski ma tantx kienu popolari. Biss wara, meta saru popolari, daw di d-diska riduha. Jiena lħaqt xtrajtha mill-Awstralja mhux minn hawn. Il-Beat Brothers, peress li ħa tafgħuha fuq il-Beat Brothers, kien hemm inkwiet kbir għar-royalties. inkwiet kbir, għax dawn mbagħad bdew jinbiegħu bl-eluf kbar, bl-eluf kbar. Però bħalma għedtilkom, il-Beatles huma xi ħaġa illi ma nerġgħux naraw bħalhom.
U kien hemm ħafna li ppruvaw jikkupjawhom. Kważi kulħadd!
The Searchers, bħalma għedtilkom, Gerry and the Pacemakers, kien hemm.
Kollha għamlu suċċess, imma mhux daqs il-Beatles.
Le. Kollha naħseb biha. Għamlu suċċess.
Però dak il-fenomenu. Hmm. Il-Beatles ġew l-Awstralja. Niftakar għax kont hemm. Erba' xhur wara li wasanna ġew il-Beatles. L-Awstralja ġiet bl-Ingliż jgħidu għattu standstill. Kien mal-temp meta waslu. Kienu kantaw is-Sydney Stadium.
Ippakjat.
Qed ngħidilkom l-Awstralja u mbagħad South Australia kienu telgħu fuq il-gallerija tat-Town Hall u marru jarawhom minn barra mitejn elf. Bis-sempliċi jagħmlu hekk il-Beatles. John, George, Paul u Ringo. World Tour għamlu wieħed. Però Ringo għamel nofs. Il-għala? Għax meta kienu se jmorru għal World Tour, Ringo kien ħassu ħażin bit-tunsilli u kien ittieħed l-isptar u floku daħal Jimmy Nicholls. Għamel nofs it-tour u mbagħad ġie l-Awstralja u kompla t-tour Ringo Starr, li kellu favurit li Ringo Starr ma kienx ikanta. Ma tridx tisimgħu jkanta, eh? Għax isu, għax isu ħajjina meta jkanta, m'għandux leħen. Però għalija, għalija, John Lennon imbagħad ma jkunx hawn bħalu. Sena ilu, sena ilu, morna Liverpool, dar ta' John Lennon fejn kienu jikkantaw il-bqija, xi ħaġa illi tara tgħid imma impossibbli. Dawk ħarġu minn Liverpool għax Liverpool ma kien hemm xejn. Huma li qajmu Liverpool, huma li qajmu Liverpool. Paul McCartney għadu l-iktar wieħed illi huwa attiv, ma jħobbx, huwa interessat ħafna. Paul McCartney huwa interessat. X'ismu bħalissa? Ringo Starr le. Ringo Starr ismu propja Richard Starkley. Però nsibu bħala Ringo Starr. Ringo Starr. Isma, qegħdin noqorbu biex nagħlqu. Fejn iżommhom dan l-affarijiet? Għandek xi kamra? Għandi kamra lihom u dik jien għalija. Għal ħares min jidħol?
Mhux hekk.
U dik hija għalija hija l-gażina. Hemmhekk jiena nqatta' ħafna ħin il-għala. Għax. Imma x'tagħmel?
X'toqgħod tagħmel fil-kamra? Kultant noqgħod inħares lejhom. Bħalma qed nagħmel issa. Nar u mbagħad għandi kwantità ta' kotba, librerija ta' kotba u naqbad dak il-ktieb u narġa' nagħmel Refreshing li kont qrajt li kont sab bħal mettlek l-ar l-erba fuq Dwayne Eddy, araw ħbieb, interessanti ħa jkun. U mbagħad l-aħħar programm li prosabilta jkun ta' l-aħħar programm ta' l-iskeda nagħmlu ħames diski sajfin li għandhom x'jaqsam is-sajf magħhom. All right. Ma nafx kif ħanpoġġija, imma ħansaqsijielek għaliex. tinkwieta jew taħseb. Naf se tgħidli.
Se jiġri minnhom. Ħafna.
Sin il-Bambin jgħajatlek. Nixtieq noħodhom miegħi u norihom il-qaddisin hemm fuq. U nagħmlu u nagħmlu programm. Ma ħadd pereżempju mit-tfal jew. Wieħed mit-tewmin huwa naqa' interessati. Huwa naqa' interessati. Ma jagħmillek kuraġġ tajt.
Jagħmilli kuraġġ. Mhux se jintrema. Għax dawn l-affarijiet ma tistax bih nofshom. Għax da ma tistax. Da jew iżżomm kollox jew xejn. Mhux hekk.
Dan u mbagħad hemm kotba, kotba iffirmati mill-atturi. Mela. Għax jiena. Jiena hawnhekk nagħmel appell lill-Kunsill, tawit il-għajn, eh? Lil Mario Calleja. Kont qed inkellmu l-ġimgħa li għaddiet. Ħalli jiena naraw insibu xi kamra. Le, għaliex din hija xi ħaġa sabiħa li. jistgħu jkawżu għan-nies. Mhux hekk. Taf kif?
Xi ħaġa li inti ara kemm batejt. Ħafna.
Eh, issa forsi hawn min jgħid u huwa da għandu żewġ firem, taf kif? Eh. Imma min jaf kemm hawn min jgħid kemm nixtieq naqta' jdejja u għandi mqar firma ta' dak il-kantant u ta' dak il-kantant. Ħanejdlek di qabel.
Kultant tipprova ma tix taqta' qalbek. Jiena rrid ktib. tal-kantanta favorita tiegħi, Helen Shapiro, min huwa delettant tal-mużika jaf x'jiena qed ngħid. Il-ktieb li kienet kitbet snin ilu, jismu Walking Back to Happiness. Kien wieħed l-Awstralja kien l-wieħed li biegħu, però rid 700 tiegħu. U ferba tim biegħu u dispjaċini. U darba minnhom qed inħares fuq l-internet u kien hemm ktieb għall-bejgħ. U xtrajtu. U kien hu? Kien 20 English pounds biex b'xejn. U kelli seba' mitt sena sakemm nirċeviha. Għax kultant il-postman jinbidel u jwaddabulek u kif iwaddabulek tolqot ir-rokna tiegħu u malajr. Però qatt noqgħod nistennah u smajtu ġej bil-mutur u kombinazzjoni ta' jien il-ktieb f'idejja. Kif niftħu xi nsib? Le dal-ktieb iffermat mingħand Helen Shapiro. Meta tiġik waħda tajba. Għalkemm għandi firem u ittri ta' Helen Shapiro. Imma l-ktieb ukoll. Il-ktieb ukoll, jiġifieri dawn affarijiet illi meta inti tkun kollettur. Tiġi sekretarju żgħir. Jiena meta nkun qed nagħmel il-programm fuq Calamita nħossni ta' sittax-il sena. Il-għala? Għax moħħi jmur lura jien. Jiena meta nibda nitkellem ma rridx naħseb fuq l-affarijiet tal-lum. Imma irrid naħseb fuq l-affarijiet tal-imgħoddi ta' dal-kantant meta kienu jdoqqu d-diski meta konna nisimgħuhom, meta kultant kont tgħaddi minn quddiem xi ħanut u kien hemm xi jukebox u tisma' dik id-diska partikolara li inti tħobb, toqgħod tismagħha. Ma ddoqqhiex illa għaliex m'għandekx l-soldi biex. Isma', illum bl-internet naħseb hi forsi iktar faċli li ssib l-informazzjoni, hu. Illum, dan ħa nkellmek, ħa nkellmek. U tibda tlaqqat informazzjoni minn Però, hemm, informazzjoni ħa minn ngħidlek hawn. jiena kif jiena qiegħed, u inti ħa tifhimni mill-ewwel u anki intom min qed jarani u min qed jismagħni. Il-kaċċaturi jekk iridu jmorru ġol-ħanut tal-laħam u jixtru l-gamiem iffriżat biex jiekluh, sewwa qed ngħid jew le, però ma jixtruhx, imorru jagħmlulek ħmistax fi żmien il-kaċċa biex jaqbadlek tliet gamimiet. U taf kemm ikun ferħan dal-bniedem hu. Ħafna. Qed tifhimni lili? Qasdek bil-ħila tiegħek. Għax dik hija xi ħaġa li hu qabadha. Jiena, ifhimni, il-kaċċaturi u n-nassaba, dak huwa delizzju tagħhom, ta', f'ġieħ il-qaddisin. Issa toqgħodux tgħidu. Mhux kulħadd għandu delizzju. Issa toqgħodux tgħidu le għax qegħdin jisparaw għall-għasafar. Allura min qed imur għall-pixxi spad? Qed joqtol il-ħut. U aħna ma rridux nieklu. U aħna ma rridux nieklu, u jien ma rridx indoqq id-diski, u ejja f'ġieħ il-qaddisin. Mela, aħna wasalna fi tmiem 40 minuta ta' għaru. Biss ħbieb. Nirringrazzjak. Għad tant kif tħabbat fuq dil-mejda. Biss ħbieb. Għax hemm irsin tgħid x'għamlilna. Biss ħbieb.
Mm. Nirringrazzjak lilek, Alfred, nirringrazzja lil. Eh, George, Alfred.
Eh, George.
Ħadali.
Nirringrazzjak, George. George tad-donuts biex tifmuni sew. U nirringrazzja lil Telespettaturi, eh, l-Ivan. Il-Ivan u il- Emerson.
Emerson, kemm Titniżel is-soffa biex tajdu. Eh, Emerson. Isem sabiħ.
Ħafna.
Biss ħbieb, bħalma dejjem nispiċċa jien. Nibqgħu hemm. Saqajna mal-art. Għax long live rock and roll. Qed tara hi.
Grazzi David, David tistgħu issegwuh ukoll fuq il-programm tagħna Kalamita jkun magħna kull nhar ta' Erbgħa kull ħmistax. Issa nhar l-Erbgħa. Issa nhar l-Erbgħa, ma dan ikun diġà lest. Tajjeb, ġifiri għamel reklam u koll. Grazzi ħafna David, grazzi tal-informazzjoni t-waslinu waħda mill-irkejjen eh, f'Kalamita li intom ukoll titolbu, tinsewx tagħmlu kuntatt magħna 9812-7676-981-276 jekk qagħdtu attenti tafu li nagħmlu kompetizzjoni u aktar kmieni David semmiha meta twieled il-ħabib tagħna David. Fil-bidu tal-programm jekk tfittxu ftit semma mingħajr ma saqsejtu jien. Meta twilidt propja? Mhux meta għamel l-Arċipriet tal-Furjana. Le, mhux hekk, dak kien żball tal-Arċipriet tal-Furjana.
Nirringrazzjah għax ċekkinni tlettijiem. Għatana, ħija. Grazzi ħafna li kontu magħna bosta rigali x'tistgħu tirpu anke meta tixxerjaw ehm, dan il-programm fuq il-medja soċjali tagħna kif ukoll daw kollha li jibatonna permezz tal-WhatsApp. Buskuttin, ikun magħkom bħallum tmintijiem tislijiet.